Ndi a takalela vhathu vha hone nda nda nda nda ndi khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe . Ya, ndi khou lengisiwa ndi khou lindela muṅwe ane na zwino u nga ha khou nyaga u u vhonala zwa uri u ngafhi mara fhedzi arali a nga wanala ndi ḓo ita uri zwine nda ḓo amba naye ndi zwi upload kha kha YouTube and then vhathu vha ḓo kona u u zwi vhona kha YouTube. Ya, ṋamusi ndo no nga u amba nga zwithu zwo leluwaho vhukuma, kha video ya vhege yo fhelelaho ro amba uri Mudzimu o luga a vha Mudzimu wa lufuno, a ri fha maanḓa a u kona u nanga zwine riṋe ra funa. Zwine zwa vha zwi khou amba fhedzi uri Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu ane a ri fha maanḓa a u nanga. Vhaṅwe vha nga ḓi tenda vha ri Mudzimu u tea u ri dzhiela maanḓa ashu a u nanga, fhedzi vhane vha tenda nga u ralo ri tea u ḓi vha vhudzisa vho uri khavho vha vha khou zwi pfesesa uri maanḓa a u ṋanga a si tshifhiwa tshavhuḓi-na tsho no bva ha Mudzimu tsha uri roṱhe hafha shangoni ri nga kona u ṋanga tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra funa. Ndi a mafhungo ane musi ri khou amba nga ngo vha na maanḓa a u ṋanga ri vha ri khou amba ngaho. Zwino ṋamusi no no tou fhindula mbudziso nthihi fhedzi ine tshiṅwe tshifhinga vhathu vha nga vha vha nayo, ndi mbudziso ya uri Honeha, vhathu vha tshi vha na maanḓa a u ṋanga, avho vhathu vha vha vha khou vha vha vha khou tou zwi funa na kana vha vha sa zwi funi. Ndi no ngo tou vhudzisa mbudziso ine ya vha i khou tou amba fhedzi uri heḽi ipfhi maanḓa a u ṋanga ra ḽisa kha tshikhuwa ri vha ri khou amba free will. ri vha ri khou amba about free will ra vhudzisa mbudziso uri free will ndi tshithu tshine tsha vha tsha vhuḓi na, maanḓa a u ṋanga ndi zwithu zwine zwavha zwavhuḓi na vhathu vha tenda uri ndi zwavhuḓi zwi amba uri vha vha khou zwi vhona uri mudzimu hezwi a tshi ri fha free will. u vha Mudzimu wavhuḓi musi a sa i dzhieli murahu musi riṋe ri tshi nyaga u ita zwivhi nga free will yashu. Zwi tou amba fhedzi uri musi ri na free will ri nga kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi funa. Zwino hu na vhathu vhane vha hanedza vha ri zwavhuḓi vhuḓi hezwi zwithu zwi no pfhi free will a zwiho, vha vha vha khou tou amba fhedzi uri hafha vhutshiloni roṱhe a ri na tshithu tsho no pfhi maanḓa a u ṋanga. Roṱhe a ri na tshithu tsho no pfhi maanḓa a u ṋanga, a ri na free will. So vhathu vhane vha vha khou amba hezwi zwithu vha vha khou zwi ambela u kona u hanedza uri Mudzimu u hone kana u kona u hanedza uri Mudzimu ndi wavhuḓi na. Ngani nga hezwi? ngauri vhone vha ḓo amba vha ri Mudzimu a si wavhuḓi. Vha tshi fhedza u amba uri Mudzimu a si a si wavhuḓi vha ri a si wavhuḓi ngauri u tendela mabulayo a tshi itea, a si wavhuḓi ngauri u tendela na vhafumakadzi vha tshi tzhipiwa na zwoṱhe zwo vhifhaho zwi khou itea fhano ḽifhasini. U tendela vhathu vha tshi shaa, u tendela vhathu vha tshi vha tshi ita zwoṱhe zwine vha khou ita zwone fha vhutshiloni Hu na vhathu vho no dzula vha khou vhulaya vhaṅwe vhathu vha khou tswa mudzimu u khou zwi tendela vhathu vha amba vha ri mudzimu zwi amba uri a si wavhuḓi ngauri u vha kho tendela zwithu zwo imaho nga heneyo nḓila. Riṋe ra fhindula ra ri he-e mudzimu ndi wa vhuḓi ngauri u kho to ri fha maanḓa a u ṋanga u khou ri fha zwithu zwine zwa pfhi free will zwine zwi ita zwori hu vhe na group dza vhathu vhane vha amba vha ri Free will a iho, roṱhe zwine ra ita zwone ri vha ri si khou tou zwi funa, ri vha ri si khou tou zwi ṋanga, a ri na maanḓa a u ṋanga zwine ra khou nyanga u ita zwone. Zwoṱhe zwine ra ita zwone hafha vhutshiloni ri vha ri khou tou zwi ita fhedzi. nga u tou ri ro, ipfi ḽa tshikhuwa ḽi amba ḽa ri ro predestiniwa uri ri zwi ite. In other words zwo tou vhetsheliwa, ndi mbetshelwa. Zwo tou vhetsheliwa kha riṋe uri vhutshiloni hashu ri ḓo ṋanga tshikene na tshikene na tshikene nahone ri ḓo ita tshikene na tshikene na tshikene. Zwa tou nga na zwino zwoṱhe zwine zwa khou itea ndi ndi ndi ndi ndi vidio ine ya khou tou tamba zwino ri ri tou vha mutamboni wa wa vidio ṱhaṅwe vidio yo sikiwaho nga mudzimu zwine musi vhathu vha tshi zwi sedza ngei nḓila ndi hafho hune vha nga kona uri mudzimu a si wavhuḓi ngori u vha o tendela tshikene na tshikene uri tshi itee tshine tshi nga ḓivha tshi si tshavhuḓi zwino ndi hafho hune ra kona u amba nga uri . Ndi zwone na musi vhathu vha tshi amba vha tshi ri a hu na tshithu tsha no pfhi maanḓa a u ṋanga, a hu na tshithu tsho no pfhi free will. Ndi zwone na uri a hu na tshithu tsho no pfhi free will kana i hone na free will. Phambano ndi uri vhathu vha tou vha na maanḓa a u ṋanga zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha funa Zwino ndi ndi yeyo mbudziso nthihi fhedzi ine nda khou nyanga u fhindula ṋamusi. Zwino ndi kha ḓi tou vhetshe, ndi kha ḓi tou ita background uri vha pfhesese uri ndi ngani heyi mbudziso i i ya vhuṱhongwa. Ndi ngani zwi vhuṱhongwa uri vhaṅwe vhathu vhane vha hanedza vhuḓi ha Mudzimu, vhathu vhane vha hanedza uri Mudzimu ndi wavhuḓi vha vha vha khou shumisa uri nahone a ri na free will, a ri na maanḓa.

Nangwe ra nanga uri a ri nagi u funa Mudzimu kana ra nanga uri ri nyaga u funa Mudzimu, zwoṱhe zwine ra ita zwone ri vha ri si na maanḓa a u nanga. Ndi zwine vhaṅwe vhathu vha mbo ḓi hanedza u nyaga u fhambanisa uri Mudzimu ndi wavhuḓi-na. Ngauri sa zwe nda sumbedza kha vidio yo fhelaho, ndo sumbedzisa zwo ri Mudzimu ndi wavhuḓi ngauri o ri ṋea maanḓa a u nanga. Zwino kanzhi phindulo i mbo ḓi ri a ri na maanḓa a u ṋanga. Ndi heyo mbudziso ine nda vha ndi khou fhindula ṋamusi uri naa ndi zwone vhukuma vhukuma uri a ri na maanḓa a u ṋanga naa. Zwino muthu ane a amba a ri a ri na maanḓa a u ṋanga a ri na free will u vha o khomitha. crime ya ya ya ya contradiction u vha o ḓi vhea kha nyimele ine zwine a khou amba zwone a zwi ambei. Zwi tou fana na musi muthu a khou amba a ri hafha vhutshiloni a ri na maanḓa a u amba kana hafha vhutshiloni u amba nga mulomo a zwi konadzei. Zwino muthu ane a nga amba a ri u amba nga mulomo a zwi konadzei a tshi kho ḓi shumisa wawe mulomo u amba a ri u amba nga mulomo a zwi konadzei u vha o ḓi vhea kha nyimele i konḓaho ngori o ḓi vhea kha nyimele ine ha koni u amba uri na vhukuma vhukuma maanḓa a u nanga. a hone yena. Ndi ḓo zwi sumbedza, ndi ḓo zwi sumbedza uri a zwi konadzei, a zwi konadzei uri vhone vha ri a vha na maanḓa a u shumisa mulomo wavho vha amba. Vha khou ḓi shumisa mulomo u zwi amba, ndi u ḓi shanda kha tshetsho statement tshithihi fhedzi. Zwine ngazwo ndi khou nyanga u sumbedzisa uri vhathu vhane vha ri a ri na maanḓa a u ṋanga, a ri na free will, vha tea u shumisa free will u kona u amba uri a re na maanḓa a u ṋanga ngauri vha vha vha khou ṋanga uri a re na maanḓa a u ṋanga zwine vha kho ḓi shanda kha statement tshetsho tshithihi ngori u tea u shumisa maanḓa u ṋanga uri a re na maanḓa a u ṋanga zwi ḓa hani uri vhone vha ṋange uri a re na maanḓa a u ṋanga vha khou shumisa maanḓa mafhio o no kona u ṋanga uri a vha na maanḓa a u ṋanga. Zwi nga zwi nga zwi nga kanganyisa vhathu nyana zwiṱuku ndi ngazwo ndi khou nyaga u tou zwi ṱalutshedza ndi tshi zwi ṱalutshedza futhi uri free will ine vhone vha khou hana uri a ri nayo. kana ine vhathu vha hana uri a re na free will zwoṱhe zwine zwa itea ndi kha set ndi ndi zwi tovha automatic zwoṱhe zwine zwa itea eyo free will vha tshi khou ṋanga vha vha khou shumisa mini vha tshi ṋanga uri a re na maanḓa a u ṋanga vha vha si khou shumisa the same free will ine hu vha hu si maanḓa a na musi vhane vha tshi ri a re na maanḓa a u ṋangana a vha a si u ṋangana izwo zwi amba zwori muthu ane a amba a ri a re na maanḓa a u ṋanga. ndi muthu ane na ene muṋe a hu na zwine a nga kona u ṋanga ende arali a sa koni u ṋanga tshithu ha koni u ṋanga na u amba uri a re na maanḓa a u ṋanga, a re na free will. Zwino ndi ndi ndi khombo ine vhathu vha ḓivhea khayo musi vha tshi nyaga u kaṱudza zwithu zwe Mudzimu a ri fha zwone. A zwi ngo fhambana na na na na dziṅwe dza tsumbo dze nda dzi amba kha vhege dzo fhiraho dza uri hu na zwithu zwo no pfhi absolute truth, zwithu zwo no pfhi ngoho vhukuma zwi hone na, kana zwithu zwo no pfhi vhuvhi vhukuma absolute evil zwi hone na. Ngauri arali zwoṱhe zwine zwa vha zwivhi na zwoṱhe zwine zwa vha zwivhuya zwi zwanḓani zwashu uri ri zwi ṋange, Thaidzo ndi zwa uri roṱhe ri ḓo ṋanga zwithu zwo fhambanaho. Zwine zwa amba zwa uri hu tea u vha hu na vhuvhi na zwi na zwivhuya zwine zwo tou ḓiimisa nga zwoṱhe. Ende hezwi zwo ḓiimisa nga zwoṱhe, ri ḓo vha na mbudziso dza uri ndi nnyi we a zwi ṋanga uri zwi ḓiimise nga heneyo nḓila. Ndi nnyi we a decide uri a ṋanga uri hetshi a si tshavhuḓi, hetshi ndi tshavhuḓi, ndi nnyi oyo muthu? Ngori arali hu nṋe na vhone ri vha ri khakhathini zwo ri nṋe na vhone ri nga ṋanga zwiṅwe na zwiṅwe zwine ra funa. Ndi hafhaḽa he ra vha ri khou sumbedza zwo ri hu tea u vha hu na muthu o no nga Mudzimu ane a vha na maanḓa a u kona u vhea dzi absolutes, u vhea zwithu zwine zwa vha vhukumakuma hafha vhutshiloni. A vhea zwo ri vhukumakuma hetshi ndi tshivhi, vhukumakuma hetshi ndi tshavhuḓi, vhukumakuma hetshi ndi tshivhi, vhukumakuma hetshi ndi tshavhuḓi. So mudzimu u ndi ene ane a nga kona u ri thusa nga hezwo otherwise ndi riṋe vhaṋe nṋe na vhone vhane ri nga ṋanga zwithu zwo fhambanaho. Hune hu vha hu si na na u kona u blamer muṅwe muthu uri ndi ngani a khou ita etsho tshithu tshivhi. Ri mu blamer hani arali a khou tou uri hetsho khae a si tshivhi ndi tshavhuḓi. Ndi hafha hune ra vha ri khou amba zwone uri. Musi ri tshi ṋanga u kaṱudza zwithu zwo raliho ri vha ri khou ḓivhea khomboni ya uri a ri tsha kona u vha na tsheo kha ha mafhungo, a ri tsha kona u vha kha kha round table ra kona u discuss haya mafhungo ngori vha ḓivha vha khou tou fana na muthu ane a khou ri vhutshiloni a ri na maanḓa a u amba nga mulomo washu. Ende muthu ane a amba nga u ralo a ri, A ri na maanḓa a u amba nga milomo yashu, a nga si kone u zwi amba nga mulomo, ngori already u vha a khou ḓikaṱudza, u vha a khou ḓi-limiter zwine a nga kona u amba. Hu ḓi vha na na na na dziṅwe tshaka dza vhathu kana ndi ri dziṅwe tshaka dza dza dza kuhumbulele kana tshaka dza philosophy dzine dza ri a riho. A zwi vhuyi zwa pfala. Ndi uri vha vha khou ri a riho, ri khou tou ḓihumbulela uri ri hone. A riho hafhanoni hune ra vha hone. A riho, ri khou tou ḓihumbulela uri ri hone. Mara muthu ane a nga ri a riho, already u vha o bvisa, u vha o ḓibvisa maanḓa a u kona u amba uri ri hone kana a riho na. u vha a si na ndugelo dza u amba uri ri hone kana a ri hona. Nga yeneyo nḓila nthihi, a zwi konadzei uri muthu a kone u amba a ri, A ri na maanḓa a u nanga. Ngauri u zwi amba nga yeneyo nḓila, u vha a khou nanga uri a ri na maanḓa a u nanga. O shumisa maanḓa-ḓe u nanga uri a ri na maanḓa a u nanga? vha hashu free will kana maanḓa a u ṋanga ndi zwithu zwine ra vha nazwo. Ndi zwithu zwine zwi tou vha mpho ye Mudzimu a i fha nnyi na nnyi nangwe ri sa tendi khae. Roṱhe ri na maanḓa a u ṋanga, ri nga ṋanga u sa tevhela Mudzimu, ri nga ṋanga u mu tevhela. Na musi vhathu vha tshi nga ya ḽiṱaḓulu kana vha ya Heleni. vho vha vha vha na maanḓa a u ṋanga. Hu vha hu zwithu zwine zwi tea u itea automatic nga nga nga nga nga nga u nga ri na zwino ri ri khou tou tamba kha kha kha video ine video ya vhuya ya thoma u tamba a huna muthu ane a nga ṋanga tshithu i tea u tou ḓi tamba yo ralo. Zwino vhathu musi vha tshi sedza vho Adamu na Eva Bivhilini ri tshi amba uri na Adamu na Eva vho vha vha na maanḓa a u nanga u sa ḽa u ḽa muri we musi vho u ḽa ha vha u wa ha vhathu, vho vha vha nao maanḓa a u nanga. Ngori arali ra ri vho vha si na maanḓa a u nanga ra ri maanḓa a u nanga a haho ri vha ri khou ḓi shanda, ri vha ri khou ḓi contradict. Zwino musi arali ri khou ri free will i hone. zwi mbo ḓi ya zwa khwaṱhisa zwe ra amba zwone vhege yo fhelaho uri musi ri na free will ri vha ri na tshifhiwa tshi bvaho kha Mudzimu ane ra shumisa hetsho tshifhiwa u ita zwivhi. Mudzimu ha koni u ri imisa ngori a ri imisa u vha a khou bvisa free will ye a vha o ri ṋea yone, u vha a khou i bvisa. riṋe ra sala ri ri si tshe nayo heiḽa free will. Zwino Mudzimu wavhuḓi ndi Mudzimu ane a vhuya a ri fha free will, hu ḓo tou sala u ri ṱuṱuwedza nga nḓila dzo fhambananaho uri ri i shumise zwavhuḓi, uri ri kone u i shumisa zwavhuḓi. Ndi hafho hune ra vha ri khou amba uri a zwi konadzei uri ri ambe ri ri, Maanḓa a u ṋanga hao. Roṱhe ri a kona u ṋanga. Roṱhe ri a kona u ṋanga nahone ane a amba uri maanḓa a u ṋanga hao ha koni u swikelela heyo tsheo ngauri ha na maanḓa a u koni u swikelela heyo tsheo. Ndi vhathu fhedzi vhane vha ri maanḓa a u nanga a hone vhane vha kona u swikelela tsheo dzavho. Zwino ndi heḽo fhungo ḽe nda khou ṱoḓa uri ri ḽi sedze ṋamusi uri naa free will kana maanḓa a u nanga ri nao na sa vhathu. uri ndi zwithu zwe Mudzimu a ri fha zwone na. Zwino arali ra vhuya ra pfesesa uri ri nazwo, then ri ḓo kona u pfesesa uri na zwivhi zwine ra ita Mudzimu u vha a si tsha kona u zwi dzhenelela ngauri o ri fha maanḓa a u nanga. Zwi amba uri vhathu vha tshi vhulahana a ri koni u blame Mudzimu, ri blame uri hoyo muthu ane a khou ita mabulayo o tou ṋanga u shumisa tshifhiwa tshawe nga nḓila i si yavhuḓi. Ende ndi hezwo zwithu zwine ri tea u vha ri khou funza zwone uri zwanḓa ro fhiwa roṱhe vhane vha vha nazwo. U nga shumisa tshanḓa hetshinoni u fhaṱutshedza vhathu kana wa shumisa tshanḓa hetshinoni u rwa vhathu mara zwoṱhe zwi zwanḓani zwashu. Zwino musi khotsi a tshi vha a khou fhaṱutshedza vhana vhawe, khotsi a tshi vha a khou fhaṱutshedza muṱa wawe. U vha a khou nanga u shumisa zwanḓa zwawe nga nḓila yavhuḓi. A tshi khou nanga u shuma, u shumela muṱa wawe, u vha a khou nanga u shumisa zwanḓa zwawe nga nḓila yavhuḓi. Mara khotsi a nanga u shumisa zwanḓa zwawe u rwa kana u tambudza vhana vhawe kana na mufumakadzi wawe. Na hanefho a ri koni u humela murahu ra ri Mudzimu, Vho zwi tendela mini? Mudzimu a ri, Nṋe ndo fha vhathu zwanḓa. Nda fha vhathu maanḓa a u ṋanga uri vha ye vha shumise zwanḓa zwavho u ita zwivhuya kana u ita zwivhi. Zwoṱhe zwi zwanḓani zwashu. Fhedzi ndi fhedze nga heḽinoni fhungo uri, na hune ra balelwa hone, na hune ra kundelwa hone u ita zwivhuya, ri a kona u ramba Mudzimu uri a ḓe a ri thuse ngori na musi na nga muya mukhethwa wa Mudzimu u a kona u ri kunguwedza, u a kona u ri ṱuṱuwedza uri ri shume, ri shumise maanḓa ashu a u ṋanga nga nḓila yavhuḓi. Ndi hafho hune vhone vha vha khou ṋanga u ya vha dzhena kha relationship na Mudzimu, u ya vha dzhena kha khonani na Mudzimu, u ya vha vha ṅwana wa Mudzimu. vhahashu salvation kana kana thembuluwo ndi zwithu zwine naho zwi tshi ṋeiwa nga Mudzimu riṋe ri tea u zwi ṱanganedza, zwi tshe zwanḓani zwashu uri riṋe ri ye ri ṱanganedze. Mudzimu u vha khou fha mpho, u vha khou fha tshifhiwa tsha uri Iḓani noṱhe no netaho, noṱhe no lemeliwaho, uri ndi ni rule muhwalo waṋu. Fhedzi vhone vha nanga nga maanḓa avho a u nanga u sa ḓa zwi zwanḓani zwavho. Nga ḽeḽo fhungo ndi khou ri ṱuṱuwedza vhane vha nga vha vha sa athu shumisa maanḓa avho u ṋanga zwivhuya, u ṋanga u tevhela Mudzimu. Ndi khou vha ṱuṱuwedza ṋamusi uri tshikhala tshi tshe hone tshine vhone vha nga kona u ṋanga u tevhela Mudzimu, vha nga kona u ṋanga u vha ṅwana wa Mudzimu. U hone. A vha sedze shango Kelly u hone. A vha sedze uri u tshe a kha ḓi vha na ndango hafha shangoni, u tshe na ndango kha zwoṱhe zwine zwa khou itea. Fhedzi ri si hangwe uri o tou ri fha tshifhiwa tsha u vha na maanḓa a u ṋanga, free will. i bva ha Mudzimu ine ri nga kona u i shumisa nga nḓila dzo fhambanaho. Vhashu ri ḓo ṱangana tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa.